Ähliňize salam! Bu gün sizlere dünýäniň iň baý bäş adamy hakynda maglumat bermekçi. Yeah, people come, yeah, people go. I just sit back and collect gold. Dünýäniň iň baý bäşinji kişisi 1984-nji ýylyň maý aýynyň on dördünde Amerikada doglan Mark Elliot Zuckerberg. Zakerberg Harward uniwersitetinde kompýuter bilimini okady. Talyplyk döwrüniň ikinji ýylynda Facebook-y gurdy. Bu onuň ilkinji işi däldi, mundan başga-da, Snapchat, FaceMesh ýaly programmalary ýaratdy. Şu wagtky baýlygy ýetmiş iki bütin ondan üç milliard amerikan dollary. Dördünji kişi. Müň dokuz ýüz otuzynjy ýylyň awgust aýynyň otuzynda Amerikada doglan Warren Baffet ýer alýar. Baffet Pensilwaniýa we Nebraska Linkoln uniwersitetlerinde telekeçilik bölümlerini okap gutardykdan soňra Kolumbiýa telekeçilik uniwersitetinden bir müň dokuz ýüz elli birinji ýylda magistr derejesini aldy. Okuwyny tamamladykdan soňra köp ugurly ýerlerde sermaýa täjirçiligine başlady. Günümizde dünýäniň iň uly kärhanalaryndan Berkşaýr Hedwaý sermaýa kärhanasynyň eýesi we iş dolandyryjysy. Şu wagtky baýlygy segsen sekiz bütin ondan sekiz milliard amerikan dollary. Üçünji kişi müň dokuz ýüz kyrk dokuzynjy ýylyň mart aýynyň bäşinde Fransiýada doglan Bernard Arnold ýer alýar. Arnold Ecole Polytechniki uniwersitetinde inženerçilik bölümini tamamlady. we öz maşgalasynyň gurluşyk kärhanasynda işe başlady. Bir tarapdan-da tapawutly işlere girdi, turizm şirketini gurdy. Bernarda asyl bereket getiren iş Christian Dior markasydyr, dünýäniň iň gymmatbaha harytlary bu markanyň ady bilen satylýar. Şu wagtky baýlygy bir ýüz alty bütin ondan alty milliard amerikan dollary. Dünýäniň iň baý ikinji kişisi Müň dokuz ýüz elli bäşinji ýylyň oktýabr aýynyň ýigrimi sekizinde doglan William Henri, ýagny Bill Geýts ýer alýar. Bill Geýts müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýylda Harward uniwersitetinde hukuk bölüminde okap, bir müň dokuz ýüz ýetmiş bäşinji ýylda okuwyny goýup, Paul Allen bilen Microsoft programma gelişdiriji şirketini gurdular we dünýäniň iň uly programma şirketi boldy. Şu wagtky baýlygy bir ýüz alty bütin ondan sekiz milliard amerikan dollarydyr. Dünýäniň iň baý kişisi bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylyň ýanwar aýynyň on ikisinde Amerikada doglan Jeff Bezos ýer alýar. Jeff Bezos Prynstyn uniwersitetinde kompýuter bilim bölümini tamamladykdan soňra, Faýtyl adynda bir kärhana gurdy we başarsyz boldy. Şaw atly bir kärhanada işe başlady. Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýyldaky bir habarda internediň ýylda iki ýüz otuz gat ulaldygyny öwrenen Jeff Bezos elindäki ähli sermaýasyny internetde kitap satyp biljegi bir programma ýaratdy we günümizdäki Amazon. Com web saýty döredi. Şu wagtky baýlygy bir ýüz sekiz bütin ondan ýedi milliard amerikan dollary. Sag boluň diňläniňiz üçin, bize goşulmagy unutmaň!